Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Ragusa Express.
Muscat Motors. For the love of food, golden drop. Sopadine. Transform your space with B&M. Beach Point. Life flows on. Perspicard.
Knockabout Sicilia tal-lum id-dedikat għat-tomiet, tradizzjonijiet u tentazzjonijiet. Ħanidħlu fi kċejjen ta' kunventi, ħaniskopru riċetti ta' ħlowit li ilhom sigrita mijiet ta' snin. Ħaniskopru wkoll ikel tat-triq, dak li huwa l-iktar rinomat Sqallija għalih ħa niltaqgħu wkoll mal-maestri li jippreparaw dan l-ikel hekk delizzjuż. Nassigurakom jien li wara Knockabout Sicilia tal-lum mhux biss ħa tkunu qegħdin tippreparaw l-ikliet li ġejjin però wkoll ħa taħsbu wkoll fil-penitenzi sabiex taħirquhom. Knockabout Sicilia jibda issa!

Qiegħed fi triq lejn post fejn kunventi antiki jaħbu riċetti ħelwin sigrieti, fejn l-ikel tat-triq jolqtok bħal daqqa t'għajn, u fejn il-familji għadhom isajru bħalma għallmuhom in-nanniet, mill-kuskus tal-lewż sal-ħlewwiet li jirrakkuntaw stejjer u ikel li jnissel storja. Se nidħlu bil-furketta fil-qalba ta' Sqallija awtentika fejn kull platt għandu l-għeruq tiegħu u kull gidma tirrakkonta storja. Qiegħed fil-qalba taċ-ċentru storiku ta' Agrigento u dan ta' warajja huwa Monastero di Santo Spirito jew inkella kif inhu magħruf mal-komunità lokali Battaranni. Hawnhekk huwa kapulavur arkitettoniku tas-seklu tlettax, però l-iktar ħaġa meraviljuża ta' dan il-post mhuwiex biss l-aspett viżiv, però li wara dawk il-ħitan hemm kċina, kċina li tipprepara ħafna togħmiet speċjali, immexxija mis-sorijiet u llum ħa nidħlu wara dak il-bieb sabiex flimkien niskopru li mhija l-iktar riċetta sakra li hira tintiret minn ġenerazzjonijiet differenti. Il-Monastero di Santo Spirito nbena madwar l-1299 minn mara nobbli bl-isem ta' Markizja Profolio u sal-lum fil-kwiet tal-klawsura iżomm sekli ta' tradizzjoni. Mis-swali majestużi u eleganti sal-arkati grandjużi, dan il-kapulavur arkitettoniku jitkellem b'vuċi siekta minn żmien ieħor. L-arkitettura ta' dan il-monasteru għandha l-istorja u l-prestiġju tagħha, però il-veru kapulavuri ta' dan il-post huma li kelli jiġi preparat wara dawn il-ħitan, kuskus u ħelu, magħmulin mill-pistaċċi u l-lows. kollha preparati mis-sorijiet Battarani. Il-ħelu l-aktar famuż tagħhom huwa l-kuskus ħelu tal-lewż u l-pistaċċi, delikatezza b'togħma sorprendenti, magħmula minn kuskus, lewż u pistaċċi, u ħafna mħabba. Riċetta sagruża li għaddiet minn soru għall-oħra għal sekli sħaħ u llum għadha titħejja bl-istess mod kif kienet fil-bidu. Suor Kristina bil-kalma kollha spjegatli li jekk ħa nagħżel li nieħu dal-kuskus miegħi d-dar, hi ttini l-parir li ma nħallihx iktar minn ħamest ijiem fil-friġġ. Mur għidilha li dan il-kuskus quddiemi laqqas biss ħa jagħmel ħames minuti. U hemm ħafna aktar. Il-knisja tal-monasteru tipproduċi wkoll għaġina fil-forma ta' arzella magħmula mill-pastarjali tal-lewż u mimlijin pistaċċi, pasti tal-lewż artab bi tliet togħmiet, kuskus, pistaċċi u zukkata, ġamm Siċiljan tal-qara ħamra ħelwa. macaroons, pasta tal-lewż b'togħma ta' lowż mor, pastini tal-pistaċċi, galletti tal-lowż arrikkiti bil-pistaċċo, biskuttini tal-lewż mixwi u ġewż, krokkanti u mimlija togħma, bukellati, rollijiet tal-pasti mimlijin bit-tin, larinġ jew tamal, u biskuttini tal-lewż sempliċi eleganti u sodisfaċenti. Il-favoriti tiegħi l-pastini tal-lewż. Ovvjament ma tonqosx il-lewża fin-nofs għad-dekorazzjoni u għall-palat. Dawn il-ħlewwiet isiru bil-kura, fis-skiet, fit-talb, u kull gidma tirrakkonta storja antika aktar minn kull ktieb tar-riċetti. Xi wħud jiġu mżejna bil-frott imqadded jew ċikkulata, imma s-sbuħija vera tinsab fis-sempliċità tat-tradizzjonijiet Siċiljana. Nazzarda ngħid li għadu kemm kelli esperjenza spiritwali b'togħma ħelwa u għadna laqqas biss doqna l-ikla ta' nofsinhar illum. Ejjew miegħi ħalli niskopru flimkien u nesploraw it-toroq t'Agrigento. F'din it-triq mimlija ħajja, Agrigento turik il-qawwa tal-ikel ta' triq tagħha. Mill-aranċini sal-panelle, sfinċone sa' kudduruni, barata ta' tomiet Siċiljani. Tqarmeċ minn barra u morbida għall-aħħar minn ġewwa, splużjoni ta' tomiet. Issa lilkom tad-dar irridkom timmaġinaw. Ħarsu lejha. Agħlqu għajnejkom, anzi le, aħjar iżżommuhom miftuħin, ħalli timmaġinaw aħjar, ħadtu gidma minn din l-aranċina. Qegħdin ittomuh ir-ragù? U xi tgħiduli għal dak il-ġobon? L-aranċini, l-aktar snack għażiż ta' Sqallija. Huma bl-għalen tar-ross bid-dqiq moqli, mimlijin b'mili li jaqsamlek qalbek. L-isem ġej minn aranċa, il-kelma Taljana għall-arinġ, minħabba l-forma u l-kulur tagħhom. Dan l-isnekk imur lura għas-seklu għaxra taħt il-ħakma Għarbija, meta r-ross u s-safran daħlu fi Sqallija. Maż-żmien, l-aranċini żviluppaw minn bankett reali tar-reġina. Issibhom kullimkien fi Sqallija, imma l-aktar famużi fi Sqallija tal-Lvant mimlijin ragu mozzarella u piżelli, u f'dik tal-Punent spiss bil-laħam, bexamel jew spinaċi. L-aranċini huma prova li Sqallija taf kif tiżviluppa togħma f'arti.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express
F'Agrigento, fost tempji antiki u toroq mimlijin storja, hemm toma li titkellem bil-mod imma tiqqa' f'moħħok. Il-marzipan Siċiljana. Magħmul mill-owż, zokkor u ħafna paċenzja, dan il-ħelu tradizzjonali mhuwiex biss ikel, imma arti. Forma, kulur u togħma li jingħaqdu f'biċċa waħda li tirrakkonta sekli ta' influwenzi Għarab u tradizzjonijiet lokali. Tgħid li se tieklu, imma fil-verità taħqrek ftit qalbek u jiddispjaċik biex tiekol din l-arti. Meta tara dan il-frott sabiħ ileqq faċilment taħseb li huwa veru, però mhuwiex. Dan huwa xogħol il-pastiċċiera, artisti, Bravi Siċiljani, frutta marturana, pratikament magħmula mil-lewż. Il-forma u l-kuluri ma jirriflettux it-togħma. L-istorja tagħhom toħodna lura għas-seklu tnax, meta fil-monasteru kienu jinħadmu sabiex iżejnu l-altari. L-isbaħ ħaġa tal-frutta marturana magħmulin biex jittieklu. Anki sempliċement ħobża fi sqallija taf tkun avventura ta' tomiet tidħol f'ħanut żgħir sempliċi U f'daqqa waħda ssib ruħek f'post bħal dan, ġenna, mimli togħmiet differenti, ħobb frisk iqarmeċ, ġobon lokali, prieżet u ingredjenti maġiċi bħal pistaċċi, tadam imqadded jew inkella brunġiel moqli. Tajjeb li ngħidu li ma tkunx sempliċement kisra ħobż, però storja ta' mħabba bejn il-palat u t-tradizzjonijiet. Grazzi. Xi ġmiel ta' post! Hawnhekk għandu t-titlu ta' razzett però fl-opinjoni tiegħi u l-impressjoni tiegħi huwa bini ta' nobbli awtentiku Siċiljan, natura kullimkien, kwiet u trankwillità. Ovvjament il-fatt li għandi ċ-ċans li nesplora din iż-żona hija xi ħaġa Unika, u għalhekk mhux se nħalli iktar ħin u noħodkom miegħi. Mill-kċejjen tal-kunventi antiki mimlijin ħajja u leġġenti tal-passat, Agrigento jiftaħlek l-aptit u jimlilek l-istonku. Imma għadna ma spiċċajniex. 'il barra mill-belt, l-art titkellem permezz tal-ingredjenti tagħha. Hawnhekk f'Agrituriżmo mmexxi minn familja se nitgħallem kif issajjar b'mod Siċiljan, b'qalbek, b'idejk u ma jistax jonqos iż-żejt taż-żebbuġa.

Salsa di pomodoro, parmigiano, origano, olio, sale e pepe.
Kjara spjegat li li qiegħda tipprepara kollox fuq saffi differenti, jiġifieri pratikament dak li tagħmel, l-ingredjenti li tpoġġi wara xulxin u mbagħad terġa' tirrepetihom sabiex teqpa' timla l-bowl li jkollok quddiemek u tiġi ffurmata t-torta. It-torta li qed tipprepara għandna Chiara huwa wieħed minn dawk il-platti fejn is-sempliċità tagħmel id-differenza u fil-fatt hekk għadha kemm spjegatli li l-aħjar huwa li tuża ftit ingredjenti, ma teżaġerax bl-ingredjenti differenti li jkollok u ħafna drabi huma ingredjenti li forsi tista' jkun għad fadallek meta tkun wasalt lejn l-aħħar tax-xirja tiegħek sabiex tagħmel użu tajjeb minnhom u b'hekk ma tkunx qiegħed taħli l-ebda ingredjenti u l-ebda ikel. Kiara spjegat li l-aħħar ingredjent li jitpoġġa fid-dix li jkollok tkun tazza, tazza u nofs ilma, minħabba li l-ingredjenti kollha huma ingredjenti nejjin u l-ilma jgħin sabiex it-torta l-ingredjenti jissajru tajjeb.

It-torta tant imsemmija, wiċċ miksi bil-ġobon imdewweb, riħa aromatika ta' ħxejjex mixwija u ovvjament l-unika ħaġa li fadal issa huwa li nduqha.

il-Palat. U issa biex veru nagħlqu l-ġurnata bl-aħjar mod, naqra ħin ta' trankwillità u nirrilassaw hawnhekk f'Marina di Ragusa, hawnhekk fi nżul ix-xemx m'hawnx isbaħ minnu. Qabel ma nħallikom infakkarkom li grazzi għal Ragusa Express aħna ta' Knockabout Sicilia qegħdin intukom iċ-ċans li tiġu tgawdu Sqallija jekk tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Ragusa Express. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi jew imbonnici.tv. Sibu r-ritratt tiegħi fi Sqallija ma' Ragusa Express u kkummentawlna b'isem il-lokalità ta' fejn ittieħed dak ir-ritratt. Jekk kemm-il darba intom ittuna r-risposta t-tajba, tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa grazzi għal Ragusa Express u tiġu Sqallija tiġu tgawdu din il-gżira li għandha ħafna u ħafna x'toffri. Aħna niltaqgħu ma' Knockabout Sicilia li jmiss, sadanittant nixtieqlkom is-saħħa. Ciao!